Tuchan caan ṭha a kan zaangfahtu Bawipa Pathian min thangṭhat si ko seh. Zankhat nun zankhat lenglei ah kaa dawh chin lengmang kaa theih i ka ral zong ṭha chin lengmang. Na nih zong nan i dawh chin lengmang ve. Ka rak phanh hmasa zan ah khan cun ka vun zoh i aa dawhmi tampi ka hmu hna lo. ka theih bal lomi lawng tein an si rua tiah ka ruah i atu zan ah cun ka hmuh balmi lawng te nan lo cang nan hmaikhai tin nan vun ti ceu tikah cun ka hmuh balmi lawng te khan an rak si phan a sa zan kha tu nan ba deuh rua nan hmaikhang ti nan ti tu a fiang lo a fiang lo e ka hmuh ciami lawng tampi ka fian hna lo cun cu nan hmaikhai tin nan vun ti a fiang ngai in ka hmuh i Hawikom hlun tampi kan hmuh ṭhan hna i Bawipa min ka thangṭhat, sunparnak tlung ko seh. Cule tutan ah a thar a rami tampi zong nan hmai kan in hmuh hna i Bawipa min ka thangṭhat, sunparnak tlung ko seh. Cule kan hnulei kum li chung kan rak kalnak lei a simi Salem Baptist Church lei a ummi kan pale pawl tampi kan kaltakmi hna Khrihfabu le Pastor vialte le hruaitu mandat le hna kan bawmtu hna vialte kan kaltakmi hna thluachuah kan pek hna an chawlehnak zong ko seh. Tutan Christ and Baptist Church in a kan dongtu pale vialte le Khrihfabu upa pastor le hruaitu vialte zong Bawipa min thluachuah kan pek hna nan chawlehnak zong ko seh. Tuzan ahcun salem lei tampi an ra a hmuh hna i cu zong cu Bawipa min a thangṭhat. Cu le Salem le kan rak um lio ah a kan zohkhenhtu kan pale nih a kan thih tangmi te hna thawngin tu a kan theih ṭhan tikah kan pale kan thih tangmi Bawipa le in kan zoh sen vancung ah an kan kai tak nain atu lio i kanmah kan sining kan zoh ahcun kan sian hna lo caah kha vialte kan pale kan kal takmi hna zong kha zan ah nan inn ah kan ra kho lo thlacamnak zong kan rak tuah kho lo i thawngpang nan theihmi tete a um tikah kha zong kha Bawipa nih a sundan ah cohang ṭhan ko seh nan cungah Bawipa thluachuah pe ko seh ti zong kan sian ṭhan deuh Tuchun thla Bapan a kan zaangfai chun ah cawnnak te a kan pekmi ah mi tampi nan rak ra kho i kan mandat hi a ngan tuk caah hin keimah ca cu a ngan tatang ka theih i chun cawnnak ah calungka hmun a laifang ah an van chiah tikah mandat kha ngan tuk i khi ka lei le ka lei khin an ṭhu i calung kha a lang kho ti lo. An hua ke in an kaa thawh ve i an ṭhutnak kam a ṭhu i ka zoh i calung kha caṭial in a calung hmanh kha a lang ti lo. Catlung in a hlan. Hi kan nu pa le pawl caṭial a duhmi cule atu zan zong ah thawngpang tete kan kham i caṭial duhmi, bawlpen aa putmi, cahna aa putmi tampi nan um i Nan ṭialmanh lomi vialte le cule nan ca nan ṭialmanh lomi, nan hmuh fiang lomi vialte khaka calung ah khan nanmah telefon in an thlak khawh a si, cule iPad in an thlak khawh a si, iPhone in an thlak khawh a si, camera zong thlak khawh a si. Cutiang i nan dih riam lo si ahcun video in zohṭhan khawh a si timi zong kha kan pa le na theih a um tikah hi bantuk media lei a kan bawmtu pa le vialte zong nan cungah Bawipa thluachuah pek chin lengmang ko seh. Media nih Bawipa nih media hman i rian ṭuanmi zong a lang chin lengmang. Atu zan kha hika hla nan sak cuahmah lio ah khan kannih kha rak i thawh ding kan si nain fung a rak lut i cu fung a lutmi kha chitkhat te a biapi ca kan van tlaihta lai kan ti kan van tlaihta tikah American ram i an mi Washington State an ti. American in chaklei khi chaklei Canada ramri lei Vancouver pawng lei ummi Washington State i ummi nih hrawk an set i khoikan in a kan set tiah kan hal tikah American ram Washington State cu a ummi ka si ee tiah kawhhran a kan set i kan nu nih khan Mawzi na her ti ka sia pa chon ka duh e te te no chon tal tha lo mo te ka chon ka vun cham tika zin na her e te ka hal tika makwe a tham tha na chin leo si mo te a ka hal ikan hi ka lem kan si makwe si lo ha makwe a kan razor a kan lim chang e

Cu YouTube le video ka rak zohnak ah khan Makgui ah thawngṭha ka chim an ti caah Makgui thawngṭha chim dingah a hmu zong an in hmu bal lo. Hakha ka ra hei. Asia Makgui cu na tanh ti lo tu cu Kalimyo kan phan cang. Kalimyo ka um ee da thaizing ah ka ra ve lai ti si. Zei holh in a holh ka ti te cun ka ren mi ka si kawl holh ka holh i kawlholh in ka ngai kho ko ee ti ah atu cu sakai nan ka len nu cu lai holh kan holh i hakha holh a si lai i kawlholh kan hmang lai lo ee ka ti tik ahcun a si ahcun kawlholh nan hman lo sin ka rat zong ah ka theih tung lai lo ti aw theih kho lai lo cu makui video an zukmi tuar makui dai in kan zarhkhat chung video an zukmi kha um ve Cucu na duh sianginn mun ah va kal law zung ah khan vai lak law tiah ka hal tikah Raymond na rak phanh hlan lio kan hngak lai ti sianginn mun ah kan hngak lai ti sin Raymond ka rak phanh ah zeidah kan tuah lai tiah ka hal tikah atu tan nan su ka chimmi tuchun zong ka chimmi kha kan pale nan vun ruat manh ma thei la atu lio Bawipa nih Kawlram chiatsannak kha a chah cang i Kum zali Kawlram i kan unau Buna Mata kan unau vialte cu tung kum zali chiatsernak a chah cang i thong hi le pahleih ni ah thong hi le pahleih ni ah Kawlmi tampi kha an chiatsernak a cat cang caah luatnak an rak co. Cu luatnak an co nain zei he dah ni law thong in in a rak luatmi leisa ngei lomi han ni lo kalnak an thei ti lo. Filipin te hna cu thong an i tlam i nak hi thong in an rak luat tikah khin an nu le an pa le leiksak ngei lomi tampi an um i khakha Khrihfabu nih an va zor hna i biakinn ah an i tlunpi i an cawnpiak hna i pastor ah cangmi tampi an um. Pastor an i can hnuah thonginn ka rak chuak i leiksak ngei lo e tiah an i zei ruangah tiah an hal tikah kum kul le kum nga kum sawm thum thong an tla i An rak tlak le an kum hleihnih le har tlan i kum hleima le har tlan i khan si. Nu le pa rak ngei lomi khan si. Lampi ummi hna miṭhalo nih an rak hran mi an thah lomi hna pawl khan rak si. Thong kan chuah te leisa kan ngei lo i thong chuah kha kan ca. Zeihmanh sullam lomi a cang cuah Khrihfabu nih an kan lak i an kan zohkhenh i tuah Bawipa nih ka ṭuan ti min tampi. Atu zong Kawlram kum zali chung sesan an ton tikah Siasal an van luat tikah kan lang thai ti lo. Bata hi nih khan a kham kho mi hna lo. Cu tikah Bawipa nih a cohlan hna ahcun cu hna cu vancung pennak an lut lai, Khrih sinah an phan lai, khamhnak an co lai, hrinthannak an co lai. Kannih chunah tlawmpal dek a vun chim i cu nu nih zei di zu cuka ka zoh i le kawlram siasatnak kum zali a dih na timi kha ka vun theih a ti. Cuhnu ah pahnihnak Bolabatta i an pet kho lomi a laifang ummi Awizan timi mu Hakha thiangthlarau nih kan cawnpiak khawh timi kha an theih khawh lomi a laifang ummi a laifang bak a ummi ahohmanh nih theih khawh ti lomi an timi kha minung nih an theih khawh ti lomi kha hrinkham in a kan thiangthlarau nih a kan cawnpiak Vancung Pennak, laifang bak a um timi le cu hnuah tulei kan unau pawl na thin le na kal lai kan neih ban na phan lai an ti neih ban a ngeitu nan thei maw teng an thei ti lo a ngeitu maw an ti ah keimah ka pa si che na pa ma neih ban ngeitu law a si ahcun zeidah law na pa cu na kan chimh piak ve zeitluk na that makuai lai ang ka chimmi makuai lai ang zei ti neih ban ngeitu ka pa si ee na pa nih ma ngei na pa cu kan chim piak ve nih ban thang kan duh ve zeitlung dah kan pan sasawk an pek kha paul kha na sinah theih ka duh zeiruang la theih na duh tiah ka hal ka ren mi ka si american ah ka ren a phanmi vialte zohkhentu pastor ka si Buda Badatan tu an phan i ka cawnpiak hna i pakhat an theithiam lo i nangmah na chimmi ka hun theih hnuah ka lung a hung pem i aw nitlak lei cawnpiak na te ka hman ko hi nitlak lei cawnpiak na ka hman caah thiang thlarau na ka bawmmi ka thei ti lo caah atu nichuah lei pawl ka cohlang kho ti lo timi ka theih caah kan tong ta lai kan tong ta lai kan ton hnuk i kio lai cucu tuzan ah nu le pa hna an si ka chim mi media nih zeitluk in dah Kawlram thluachuah thlen a timi kha a kan hmuhter hramah cang. Atu dan video nan zeihmi zong hi atu kan pale nih nikhat ah zahan ta ni hin hin ta chun ta zan kan chuan timi kha a vun chuak lai i a theithiammi cu nan i cuh lai i a dih cawh hnga tiah theithiam dolomi kan hnuan in van zuan hnawh te lai i a um ti lo nin tiin lung dongh lo in thlah cam ko. a dang chuak ṭhan ding in thlacam ko. Culah theithiammi hna nih nan cawmi zong kha kan hawikom zong kuhpiak ṭhan ko, kuhpiak ṭhan ko. Kei tu cu hi media nih nan kumi vialte khi copyright timi ka nei lo. Phun hal ka hau lo. Nan kalnak pawl nan hawikom kuhpiak ko, kuhpiak ko. Phone ka sai sia pa na khuai kha ka hoi pa nih duh i ka kuhpiak kho lai maw? A cek kuhpiak u, vawlei cung khuazakip kuhpiak u. Kawl holh theimi ku piak u, Lai holh theimi ku piak u. Keimah than a hau lo. Bawipa kha chim u law ku piak kham ah ko. Vancung pennak cu atu le cho amen timi copyright kha a hau ti lo. Bawipa chim kha copyright sang. Minung pakhat muihnak in ceunak a luh dingah ahohmanh nih thazaang chuah in kan tuah kho lo lio ah Thiang Thlarau bawmhnak an co i an hman duh lio te ah khuai pakhat te na rianṭuanmi thluachuah kha ka hrawm ve lai nan thluachuah ka hrawm ve lai kuhpiak thluahmah ko cu ruangah media lei i rian kan ṭuan tu kan pale zong nih atu ah hi bantuk rian ṭuanmi ka hmuh tikah ka lawm tuk cu nuah chun zong ah khan atu bantuk video in si loin telephone a ceihmi tampi kan hmuh hna Ramdang lei cu an telephone kha Facebook an tuah i an kan zuk i Facebook an thlah i ka hmai a ṭhumi mino te hna zei ti siapa atu na chimmi kha Facebook an thlah i minung zali nih an zoh ti si na telephone ah an zoh tiah ka telephone ah an zoh nitin ah an zoh thiam Australia in Malaysia in Singapore in rak zoh cutluk in Bawipa nih media kha thluachuah pe mi nih mi tampi cu media kha Pathian sunparnak hman kan thiam lo caah vawlei cung domdok le an hman i media a ṭha lo ee media hi Satan a si an ti a hman Bawipa sunparnak ding hman lomi thil papo cu minung a hrawh minung a hrawh kan i dawhnak zong hi Bawipa sunparnak in hman lo minung an hrawh aa dawhnak Bawipa sunparnak hman kho lomi cu an i dawhnak kha anmah hrawh hna Kan fanu le tampi an i dawtnak an i hrawh. Kan fapa le tampi an i dawtnak an i hrawh. An cathiamnak Bawipa sin per ca hmang kho lomi hna cu an thiamnak fimnak nih khan anmah hrawh hna. Zeidah can tel porhlawtnak an tla? Nun dawt lo an tla. Hmailei vialte lam an phih dih. An phih dih. Cu lawngah Bawipa santaknak a hnang lomi purpose cu aa dawhmi zong anmah le mah nih hrawh, mifim zong anmah le mah nih hrawh, cathiam zong anmah le mah nih hrawh, bawlung chuih thiammi hmanh kha Bawipa santaknak a hmang lomi cu an zia rawh, an zia rawh. Cu lawngah media zong Bawipa santaknak kan hman lo caah mi tampi fa a hrawh tiah an timi kha media nih hrawh si loin Bawipa santaknak a pemh lomi hna nih an hman ve caah minung nun tampi a rawk mi tu kha rak si. Atu ah Bawipa sunparnak nan temh cangmi, nan kut ummi Facebook, nan kut ummi Twitter, nan kut ummi telephone lawng khiah khawh si ko. Nan hawikom lawng ka chim te law theihter khawh si ko. Ruah lo piin minung pakhat aa thleng lai i cu aa thlengmi nih kan thluachuah an pek than lai. Thluachuah na vun pemh hnu cun thluachuah kha aa chap chin lengmang lai. Kan hnulei kum li ah khan hika tu i thlarau khambi puai nganak phan cang. Kum li ah a voi khatnak an thawk lio ah khan ka ka libiang ka ra i culio ah khan kan hnulei kum kul i Philippine in Kawlram ka kal lio ah hin ka khul lio ah hin kan hnulei kum kul le kum khat ah Philippine ah ramdang kan ciknak hmun in ramdang kan ciknak hmun in Philippine ah Bible siang kan rak kai i Kawlram ah ka lut kho ti lo. Kho ti lo. Kawlram dang ram ṭhan dingah passport dang ka ngei lo. Ramdang a timi kan si. Cu ramdang a timi Kawlram ramdang rum ṭhan dingah khan thonglamtla lai ti si. Thonglamtla lai. Cu i Kawlram rak luh lio ah hin Bangkok in veng na ka lut kho lo. Ka lut kho lo caah kaw tong le ka va kal i kaw tong veng na ka lut. Cucu an ka tlaih sen thongtla ding si ko. cu ka lut i kaw tam rin ka lut lio hen cu kaw tam rin a ka lupi dun ne bawipa nih a hman mi hna cu kan laimi palik kha hman hman kan laimi palik kha kaw tong an rak ra i tin mo in cucun tin bo cu nak hlun ni kan si an man ni cun reng mun tiang rak hlun pi reng mun tiang rak hlun pi cu rak hlun pi ni ka aka hraitu hna kha tu tiang hi thla ka cam piang hna pakhat le pakhat a tonnak. Mi kan hnulei kum li ah khan ka len rak phanh tikah cu kua tong i rak a hruaitu pa kha ka len rak phanh cang kum saupi rak phanh cang ka kawl than ka kawl i khoi ka da um tiah ka hal tikah hi ka pong han um ko ti si kha va ka au piak u rak i pum ve se an va au i a rak i pum cu zu a rak ri tuk cang i a lung rak fim ti lo. Nupi le fa ngeih zong ah kan zung a tei kho ti lo. A ra i ka hmai rak phan i zu cari. Siapa rak ngaithiam mu zu ka ri a ti. Eh, poi lo, zu thangthang cu. Ngaithiam a foi tuk, zeidah dah ka ṭih ṭi ohi hun lo. Zu thangthang cu a foi tuk, te foi tuk. Zeihmanh a ka ti hlah. bia kan i ruai zeidah kan bawmh khawh lai thlacampiak kan duh tuk le kan campiak kho lai maw rak ka campiak lo sia pa kha kan campiak lai zu tei cu fai tuk le hna kuak te zong fai tuk tuzan hi kan na riak kho lai maw ani kha zu din ta kha ka duh ca kan ka riak kho lai lo ti cang siapa ka riak kho lai lo ka rian a tam tuk i a te a rian tampi kha a chim cang zu ding ka tu dimi kha chim duh ti lo ka rian kholai lo siapa ka rian a tam tuk e ti ah na rian tammi cu bawipa nih a zohkhenh ko lai bawipa nan kilven ko lai riak ko hen kemas na rawn ei ven a ani ka rawl dang zuam a du deuh he cang i Cucu rawl cu ka ei kho lai lo i a riak cu ka riak ko lai a ti hoi. Sin na riak ko ṭung rawl cu na ei ve lo rawl ei ti usal ti ei lo ti ka zun ka zun lai te tlau hman cang. Tlau hman cang. Kha na tlau ti hmu ti lo rawl ei nak ah ka kawl ka hmu ti lo. A nia ka tli zun lo ai zu cem din tang an hoi. A kan in dang zan na ra hoi. Siapa ka ra cun, oh na ra maw? Na tlung lo ti pe kan ruah cu. Ka lungre thei tuk lo maw? Eh ka tlung lo ka zun ka va zun ta ti si. Minung hi kan tei khawh lomi ahhin cun a hman nan kan kham kho lo. Cucu zan ah a riak thla ka cam piak. Cucun ka va tlung a ti. Thluachuah ka pek i ka va tlung i ti an khua a va phanh cu thluachuah ka pek sual ti. Cu thluachuah ka pekmi in Bawipa nih zu a ka teipiak, kuak a ka teipiak, khaini a ka teipiak, puaina a ka teipiak i ka luat a ti ko cu kha. Ruat hnik u. Bawipa nih thil a tuah duh ahcun muihnak chung mi hna kha ceunak luh dingah lam awnhpiak thluahmah ko cu. Cu ruangah tutan cu kha vialte hi zeizat minung hika kan i pumṭi ni hi Bawipa nih zeidah tuah hnga tiah rak kan hal hna sehlaw minung pakhat te muinak rammi ceunak luh dingah lam a awngmi te pakhat na kut in na tongh lawngah a lung ah thlen a si ahcun na pom lawngah a hringṭhan a si ahcun ti hrai khat na din ruangah ceunak a luh a si ahcun media Nih khoi pakhat te na putmi te a zawh lawngah ceunak a phanh si ahcun zeitluk in dah vawlei ah kan nunman le kan rianṭuanmi sullam a ngeih. America ummi pa pakhat kong kan chimhmi cu letama letama cu lai hawhom a si lai hawt a si lai hawt a si hal awk letama kan ti ve ko lo makhati.

inn a sang ah pawm minung ni thleng cu tikah zanlei ah khan kha a rian tuan minung ni thleng ni kha zanlei ah khan tati a khan lang ni in chun ah cuka rian pa tuan nang minung kha a thleng ngai ti kan tama tuan nang cuka cun pakhat pakhat pakhat pakhat a thleng ngai ti zana tati a khan ni kha tati a khan na ngai tu hna ni khan ne che ti he ti a tati an khan ve minung thleng thawm at ti si minung kha tam tawng ni thleng ti si Vancung kan lut tikah cun nika a kul tongmi zongah a biachimmi zongah a nunnak zongah min aw thlen cang. Voikhat cu zanna tete khannak ah nunu pakhat nih zeiti ka vapa he i tong ulaw ka duh tuk e nangmah nih ka vapa tong ulaw ka duh tuk e tiah a ti i si. Cu tikah cu nunu nih ka vapa tong lo tiah nunu kha na vapa cu zei bantuk minung dah si tiah a hate ah nunu nih ka vapa cu

Hi thlalang le hrai le meipal a komh khomi khi tikpang pimi a si. American ram ah sapa kainak te hna, arsi kainak te hna, innka cu kainak te hna khuakhangtu si a ti. Tikpang pimi a si. Cucu zingka khuadei ka in a zung ah kai a zung chung ah thu lai i zan le khongui tiang a zung chung ah thu kho ko ti. Zin a tu ah vawlei lei hi zeihmanh ruat ti lo thlapa le arfi le innka cu lawng hi he tiah an tuah ding van khan minung he an tong bal lo a zung chungah mah lawng tein chungin cucu chungin cu a thut lawng um har ngei lo a nupi zong kha a tong lem lo Cucu nupi aa pum zongah a pum ve bal lo ti si. Cucu a etel sal ka pe tungah le sal ka pe lo ka ton to lai di nu nih cun siama nung sisi siama nung cun address a pek hi na va kal lai i teik banping ya singpaw zung na va hmuh lai i kha teik banping ya singpaw li mitchim hna zungah khan a khan nambar kha cu zat si lai i thei hni hei ti ko si mu. Hlei hni si lai cu ka chungah cun um lai i Innka nan a king a zeitin mah an hun piak lai lo. Innka hun piak a hmang lo. An hun piak hman ah khan a run hun lai zin na herh an ti lai na herh me sin lai amen ti lah khar lai an kal tak ko lai. Mi ton a hmang lo. Culang ah na va kal lai di anih cu chun nai thei mi ah innka hun lai chun chaw ei lai. Nazi pakhat ah a lut lai i a chuak bia lo. Hleihnih le pakhat ka chun caw ei can te khan chik khat te bak ton tiap ta lo ka duh tuk e te a ka ti a ti. E ti lettama thiam pa cu cu pa ton na thla tum cang. Bawipa nang cu mifim vialte thinlung na theih dih. Cathiam vialte thinlung na theih dih. Saram thinlung na theih dih. Minung thinlung na theih dih. vawlei cungah na theih na theih lo men hman lo curuangah hi pa lawng na theih cicet a thinlung na herh a herh tuk lawng na theimi ka va ton duh na dawtnak ka va chim lai a ka doi zong ah ka pa nang man i ka ka hnem ko A ka si zong a ka hnemh ko. Ka thum te ka chim lawng poi lo. Ton te lawng ah, chuncaw cu ei lawng ah, chuncaw a rak chuah tak ah, ka va ton lai. Tiah thlangcam i a va kal ti si. Mifim hna zun cu va phan i innka cang va zoh lawng ma pakhat pakhat va zoh i amah a tu i a kal ding i pa inn khan cu va phan cang. Innkhan a rat hlan i innka cu ing ding ah a rat a ṭih. A rak hun lai timi cu bawi hleihnih vun phanh dengmang ka ṭih tuk cang ti. A rak hun lai i a hun na siah ka ti lai ka min ka chim lai i cinte zeitin na ka ton dur tila chim awk ka thei ti lo. Te a ruat i ka va kal i innka ka va tiar i ka ruat i ah a si kho lo tiah ka kiar lai ti ka kiar ṭhan ti. A kiar i tlawmpal ah ah a um lem lo theinak ding ah ka va dir than lo ka va dir a va dir than a va dir bak le innka rak hun bak ha tong ti si a va dir bak innka bi vung a hon te adu letama bak a thli man ti lo a ti tung ma a thli man ti lo a thli man ti lo i zei tiang thei ti lo i chon dia thlen ti a pom man ti kik dau ding a le lak lo cham ding a le lak lo chim ding a thei lo i a pom

Thlah ti lo i pom a thlah deuh kha pa hlah. Voi khat te pom rawm a lau tuk ve zei tiang thei lo i khatte khatte na si hnga tiah dir ko i a pom. Pom i kan do tuk kan do tuk i thei lo na khuaruahhar lai ka ti. A vun thlah i a dang chimam a ngei rih maw tiah a hal an ti. Chimam pa ham an ngei ti lo hal long hong kan chim duh. Atu kan na kal lai ti kha nang na thei lo ti rawl kan dang lai la ve lo ti rawl an dang. Mifim pa nih rawl a dang i chimcaw an dang i mifim pa nih zei ti zeiruang na ka pom ti a hal. Zeiruang na ka pom timi hal mi khan Jesuh dawtnak kong kha chim rawl ei na ka khan. Chin rawl an ei na i pakhan ei di. Zei ti nangmah bantuk a ka dawmi hi vawlei cungah phang ka tong rih lo ti ka nupi zong ka tong lo ti ka nupi nangmah cungah ka tong lo ti nangmah he pakhatnak kan tonmi na si cu rangah chan hlei ni tin te hi rawl ei can la law rawl kan ei ti lai mu tiah a sawm cupa cu kaa lawm to ti hlei ni tin te kha lai rawl ei ti teipa min yasin ba cu a hrin than bak ko ti si Hi dawtnak hi ka herh tukmi si. Khoika hmanh ah na holh in amah na ka pe. Ka lawm tuk tiah hrinṭhan ti a si. Cu ruangah atu dang in a hmurang nu le pa hna minung fimnak in kan tuah i kan tlolhmi tampi um. Kan tlolh lengmang. Minung nih kan i zuam i kan pemh lomi tampi um. Minung nih tangka he, thazang he, ngei he, rum he, fan he kan i thoi. Kan lung a dongmang hmun tampi um. Sinain letama pa cu a ṭih na bu te na va kal i bawipa bawm na hal i bawipa na bawm i cu mi fim pa cu a thleng bak ko ti si. Tik bang ding ya sin bak a hrim ṭhan. Cu tik ah bia sihmanh zei ti thiamnak, fimnak, hngalhnak le a ho hmanh ka ṭih lo ai ti. A ho hmanh ka hngal lo ai ti. A ho hmanh zei ka rel lo ai ti. Sinain dawttu ka herhmi ahcun a ho sin hmanh ka ngah ve lo ai ti. Nangmah sin ka ngah ti. Hi bantuk dawtnak hi vawlei cungah um rua ding an rat thai lo ai ti. Atu um bak. Detham ah pa nih tibantuk in a simtal kha a ngah. Pastor nih an chim an chim kho lo. Doctor bu ngam in an chim kho lo. Mifim nih an chim kho lo. Reverend nih an chim kho lo. Khrihfabu nih kan chim kho lo. Evangelist zong an chim kho lo nain detham ah pa nih a ngah. Tutan ah mitcaw timi le muihnak timi le hmuh lo timi le mitcaw muihnak hmuh lo ceunak timi te ka vun chim lai tete ka vun thlen lai atu lio en vawlei cung en kan pale pawl an chim mi cu mitcaw atu a bawipa na kan pekmi mit a hmu kho ti lomi mitcaw an um Mitcaw mi cu ti mitcaw cu ti muinak ah an um ee tiah an kan chimh. Nihin ah a min a caw lomi nih kan thei thiam lo. A mitcaw mi an tonmi kan thei thiam lo. Nih mitcaw mi cu vawlei hi an hmu ti lo caah a mui ti si a mui. Kannih cu Bawipa le kan zaangfai mitte kan hmuh caah kan a mui lomi a lo. Mui lomi a lo. Cu hna zong kan dah ṭhan hoi i cathiam lo cu cathiam lomi cu a muinak ah um he kan i lo ti si hoi. Zeilangah cathiammi hna i an relmi le an theihmi le an hmuh khawhmi kan rel kho lo i kan hmuh kho lo caah cathiam lo cu muinak he kan i lo, mihrut he kan i lo an kan ti hoi. Tehne nih a ca a thiammi nih cun khat a thiam lo poi an chimmi kha kan theithiam hai lo. A mui timi kan theithiam lo. A hnu ah kan chim ṭhan tu ah hrinṭhan lo cu muihnak a ummi kan si an ti hoi. Hrinṭhan lo cu muihnak um kan si ti rangah hrinṭhanmi nai an hmumi vancung pennak kan hmuh kho lo. Nian ni ah vancung pennak hmumi nih cun Hrinṭhan lo i kan rak hmuh kho lomi kha a theimi tampi an um lai i atu zan ah cun hitin ka hun hmuh. Mitcawt cu muinak ah nun tiah an ti ko a hmaan. Asinain a mit a ṭha komi a mit a ṭhami nih an hmu lo. Mit ṭhami nih kan hmu lo. Mit aa komi nih kan hmu lo. Mi tampi cu an mit ṭha tuk lai tiah kan lamh ko tiah kan lamh ko hmu bak lo. Mi tampi an mit ṭha ko nain khurte hna lam i an ke nih ul ko. Mi tampi an mit ṭha ko nain lung an chuih i an thi hna chawk ko. Mitcaw si lomi mit a hmu komi kha ka mit kan au ko na bu khan khur kan hmu lo kan palh sual Ek kan hmu lo, kan lam sual, lung kan hmu lo, kan chuih sual i zeiruangah te mehal dah rat tikah cun daithlan ruangah asilole chimtu ngeih lo ruangah te an kan chimh. Tulio mino tampi cu daithlan nun kan nei caah kan mit au ko na bu khan kan hmuh lomi tampi um, kan ram tampi um. kan hmuh lo mi tampi. Cucu daikhan nun ti si. Tutan ah a mit a au ko mi tampi nih thil an hmuh lo mi tampi um lai i a mit comi he aa lo deng tiang in khua hmu lo mi tampi um lai. Cunu ah cathiam lo cu muihnak ah meu an i lo, mitcaw he an i lo an kan ti. Atu lio ah ca thiammi zong nih an hmu lomi tampi um hoi ca cun thiam nan hmu lo zei ruangah ca rel lo ruangah silole cawnpiaktu ṭha ngei lo ruangah a hmu lomi tampi um lai kan kawlram hal cu buaimahmi tampi hi ca an rel lo i an hmu lo an hmu bak lo carel lo nu cu a buai nih khan zeihmanh hmu ti lo buai nih kan khua hmu lo carel nih hmuh ding kan hmu ti lo cunak saya ṭha ngei lomi cu kan hmu bak lo kan hmu bak lo Cuhnuah hrinṭhan lo cu thlarau mitcaw kan si ee, khuami lak kan um ee kan ti nain a hrinṭhanmi tampi zong kha an hmu lo. Zeibangah hrinṭhan cun si ko nain Baibal an rel lo, Thiang Thlarau nih cawnpiak hna lo tikah an hmu lo. Cuangah vancung than ning te zong kha an i ruahchan i an nunnak ah khuang hmu ti lo. Hrinṭhan hrinṭhan ko. Vancung phan ning lawnglawng kha na ruahchan i an nunnak nih khua hmu ti lo. Vancung pennak an hmu lo. Thiang thlarau cawnpiaknak an hmu lo. Baibal ca an rel ti lo. An hmu lo. Cu ruangah tutan cu kha pathum ah khan Johan a ngan pathumnak tiang a van chim tawn lai. Johan a ngan pathumnak cu a hme pakhat in sawm thum le paruk tiang a um i Israel angan pat chung me para sum le paruk tiang mai chu Israel angan pat chung me para sum le paruk an hei la chim ti sia chun ni ka ni mo ni a hmu kho lo mi kha Bawipa Jesuh ne hmu ala ta nu chim lai Bawipa Jesuh ne hmu mi kha Nikodemo ne hmu kho lo Nikodemo ro ta mi cha lo Sinain Bawipa Jesuh nih a hmuhmi kha Nikodem an hmu lo i zeitin? Jesuh nih a hmui a tuah thluahmah, a hmui a tuah thluahmah i Nikodem a zoh tikah a hmu kho lo i a tuahmi kha khuaruahhar a khuaruahhar i tinak ti ti si ahcun Johan Langan pathum hei pakhatnak ah Farasi mi a min ah Nikodemo a simi pa cu Jerusalem ah a rak um ee. Johan Langan pathum hei pakhatnak. Cuka cu Judah mi uktu bawi council i member pakhat a si a ti. Anih cu Jesuh sinah a ra i chunnar ah lo khuamui ah ra ti a biatarmi. Chun ceunak ah ra loin khuamuinak ah ra. Kang muinak a ti kha mu. Nikodemo cu a hmu lo. Mui, muinak aa thim fawn. Chunara lo in mui a ra. He came to Jesus at night. Zan bak a ra ti chunara lo. Night. Zanarai he said a chim. Sayapa, we know you are a teacher. Nang cu cawnpiaktu sia na si ding na kan theih bak ti. Nicodemus in saya si na thei. Who has come from God, Pathian sin na ra na ra mi zong kan thei ti. theih fawn. Saya ṭha a simi zong theih, Pathian sin dal mi zong ka theih. For no one could perform the miraculous signs you are doing. Nangmah na tuahmi khuaruahharnak vialte hi ahohmanh nih an tuah kho lo. If if timi cu mirang holh in conditional an ti. Conditional timi cu Kawl holh in cun hlei in a chin i piah. Lai holh ah cun ahcun vancung in a rami na si lo ahcun asilole bawipa na sinah a um lo ahcun ahohmanh an tuah kho lai lo acung a chin ni piah le pathian a sinah um lo vancung na ram a ra lo timi pahnih kha aa tel lo ahcun na tuahmi hohmanh an tuah kho lai lo ti Jesuh hmu me hmu ti lo Jesuh hmu me hmu ti lo ta Jesuh tuahmi kha peng kho ti lo i Vancung na rami na si lo ahcun, Pathian na sinah um lo ahcun na tuah kho lai lo ee. Jesuh nih a lehmi cu Jesuh nih a leh ee din in a leh. Biatak kan chim. Biatak kan chim. Ahohmanh Jesuh nih ahohmanh tiah a hrin ṭhan lo a si ahcun Pathian pennak kha a bit na hmu lai lo. Hrinṭhan lo cu tunai ah mitcaw kan si ee. Pathian pennak a hmu lai lo ee. Ni ka vun niam ning khan niam kan viong ni ka dim kha Pathian pennak hmu lo. Zeirona hmu lo, a hrinṭhan lo ca hmu lo. A hrinṭhan ca hmu lo i hrinṭhan kha pem hoi lo. Zeirona pem lo. Hrinṭhan timi kha ani kha vawlei mit in Judah mi cawnpiaktu ram a cang i cunglei in thiang thlarau ṭhawnnak in a cawnpiak bal lo caah penh ti lo. Zeiti mi ka dimo ni zeitindah minung kan upat hnuah kan nu paw chung kan lut ṭhan lai i kan chuah ṭhan khawh lai. Voihnih hrin kha nu paw chung hrin si loin Pathian thiang thlarau hrin dingmi kha ni nu paw chung chuah ṭhan dingah a ding. Zeitindah kan nupa chungah kan upat hnuah kan va lut ṭhan lai i kan chuah ṭhan khawh lai tiah a hal tikah Jesuh nih a lehmi cu Jesuh nih a leh hlanah a chim i cun ahohmanh nu pawl chungah nauinn ah lut ṭhan in a chuak ṭhan i ka hmu bal lo. Ahohmanh nupaw chungah lut in chapchan khawh si lo ee. Tiah Jesuh kha cawnpiak. Vawlei cung um lo, nupaw chung voi hnih lut um lo a ti. Jesuh nih a lehmi cu biatak an chim. Ti le thlarau in hrin na si lo ahcun

Kawl holh chin in a sang chinchin. Thlarau ah kan kawl holh ahcun mu wingin su wingin ton nat su nat ton nana bawa a phunphun thlarau phunphun in curuangah thlarau chia le thlarau thar in a um i kan laitang kan pa nih thlarau thlarau nan ti bia kan thiang thlarau nan chim duh si ahcun thiang thlarau timi fianternak tampi kha voi tampi kan herh lai Culo ahcun thlarau nan lut tiah kan thlarau chia nih fawi te. Hika in ti le thlarau nan timi kha thiang thlarau chim ding a si. Aho hmanh mirang caah cun a nganpi na dial spirit kha. Hi hika in ti le thlarau ti mirang caah cun a nganpi na dial caah a fiang tuk. Kan lai hmanh ah khan thlarau a nganmi um sal a fiang ko lai. Saya kan laimi nih thlarau a nganmi le a hmemi kha kan thleidan khawh lo ahcun thlarau thlarau nih aa cawh lai. Amen ti le thluagraun hrin a si lo ahcun vancung pennak a hmu lai lo i a lu zong lut kho lai lo. Hrin ṭhan ah vancung pennak a hmu lai i ti le thluagraun hrin tikah an lut lai. Atu zan ah hi nan nun rel a si ahcun ni ka bawi le bawipa bia van i ruah van i ruah hi duhsah tein mun kai chin lengmang mun kai chin lengmang zeidah ti ti sen mapen sun i si hmanh hi na thei lo maw a ti cang zei ruangah Nikodemo cu a sam a par cang a khamhul a rang cang a tar cang i Jesuh nih khan a cawm cang a thei lo tiah si hmanh hi na thei lo maw kha zan ah a tawn si hmanh a thei lo zan timi cu chunit tlak ah a dongmar lei a tar lei Hi hmanh na thei lo maw? Tiah ti. Zan an pathum he pahra na zoh sen Jesuh nih Israel mi cawnpiaktu saya biapi na si. He hmanh hi do you not understand these things? Hi hmanh in na thei thiam rih lo maw? Aa hlat tuk, aa hlat tuk, aa hlat tuk. Ha. A vun peh cuahmah i Johan an pathum he theiruka zei ti. Bawipa Pathian nih vawlei a dawt tuk i a fapa ngeihchun te a pek a vun peh piak a vun peh piak a fapa zummi pa cu an rawk lai lo a fapa zungzal zumlom a zummi pa cu an rawk lai lo i zungzal nunnak co ti hleiserinak bawipa pathian nih a fapa vale a rak thlah mi hi ti sual phawt ding ah a rak thlah lo Amah thawngin khamh dingah a rak thlah hleiriannak. Curuangah amah a zummi pawl cu sawtphawtnak an tong bia lo. Asinain amah a zum lomi paohpaoh cu ti sualphawtnak ah an phan cang. Hleikuan ah. Hleikuan ah this is the Vadic. Hi hi vawleicung mi caah khuaruahhar thil pakhat aa kalhmi vawlei mi suatphonnak kan tonnak zong vawlei mi kan mah kan mah kan i don kham ti si ti zeidah kan i don kham hleikuannak ah light has come into the world pa sin i mi ceunak cu ti vawlei ah ra cang tunai ah muihnak le ceunak Pa sinummi ceunak cu ti vawlei ah a ra cang. But, sihmanhsehlaw ti man loved darkness. Minu nih muihnak kha an duh deuh. Muihnak an duh. Instead of light, ceunak nakin muihnak an duh deuh.

Tunai ah mitcaw mi nih muihnak ah um an ti. Cathiam lo muihnak ah um an ti. Hrinṭhan lo muihnak ah um tiah an ti. Zeiruangdah um ti si ka cun muihnak chungah khan thil ṭha lawng lang lo i thil ṭhalo lawng lang lo. Thil ṭha lawng lang lo i thil ṭhalo lang lo lang lo caah khan thil ṭhalo tuahmi hna cu an lang lo khan duh. Curuang muihnak chung an um ee. muihnak chungah an ei. Thil ṭha zong lang lo, thil ṭhalo zong lang lo i cu lawngah thil ṭhalo tuahmi hna cu muihnak an i thim. Pakulnak, Everyone who does evil hates the light. Thil sal a tuahmi paohpaoh cu ti ceunak an huat. An nunnak kham in cun a lai, ceunak ah an ra duh lai lo ti. Zeiruangah for fear an ṭih ee ti zeidah an ṭih? For fear that he deeds evil, his deeds will be exposed. Thil ṭhalo an tuahmi kha ceunak ah a lang ding an ṭih tuk caah khan muinak ah an ummi ko ee. Kul a khannak. But, sihmanhsehlaw ti Whoever lives by the truth. Biatak a tong cangmi, Pathian biatak a pek cangmi, biatak ah a nung cangmi cu the comes into the light. Ceunak an rak i zuan hnawh colh. Zei ruangah thil ṭha an tuahmi cu ceunak lawng a lang kho, muihnak a lang kho lo. Muihnak ah thil ṭha tuah lawng lai lo. Thil chiat an tuah lawng lai lo. Ceunak ah thil thiang an tuah lang lai i thil ṭha an tuah lang lai. Thil chia tuahmi hna cu ceunak ah hlatpi ngam lo. Thil ṭha tuahmi hna cu an rak zuanpi colh dih. Zeirongah thil ṭha an tuahmi kha lang seh ti an duh. Internalized so that it may be seen plainly. Thil ṭha an tuahmi kha ceunak ah an rat ti cangkan fiang tuin a lang.

Thil chiakha a tuahmi vialte le thil ṭhalo ka tuahmi vialte cu muihnak chung ram umpi cang i ceunak ka latpi ngam lo. Ka ṭih tuk. Ka chim lo, ka chim ngam lo. Tutan kan kaw ah ka chim i kan kaw i orami vialte an lung aa lawm tuk i an hnihnak ah khan an halang bik ve a si. Sangkual an puruk ah Hakha ka va phan. Hakha ka va phan i thawngṭha an ka chim dal i tete ka vun khan ciammam i baban khan ca kan zaang fai minung kha thong hi thongthum thong li thong nga va phan i Hakha biakinn pi AG biakinn pi ka kan khat i hi lampi tiang in lawng phan. Zan ah ti bantuk hin ka diam dal i ka vun dir i Tadi ka vun khan lai ka vun ti cu ka hmai ka vun zoh cu nunu pakhat kha hei an zoh mi ka hmuh an lung a tlin khawh ning le a duh khawh ning le thawngtha bia duh ning le tati khan duh ning kha zeidah ka khan lai timi kha a bawh ka vun zoh cu ka nungak hlun awk si ai ka thuhmi vialte thei tu kha ka hmai a kir cang ka thuhmi vialte thei lai si kaw

Minchei ka tuah ta lai ka ti. Ka van ti ta. Zeiruang ah rak thei sual hlah mu. Ka van ti nih kan kan ngaihthiam mi cang ti. Kaa lawm khawh ni cu kaa lawm khawh ni cu. Nungak hun mun na ngaihthiam mi cu van dang phan lo. Kan pa den chim in mu. Van cung kan nang nu hlan ah van dang phan ne lo cang. Khan ka lung hung thau dan i ka vun au than. An ih zong ka lawm tuk. Tha un ka pek hi cu cun ka lung a tho than i thaizan cu ka thong chinchin. Thaizan kha ka hmu than hoi. Amah hmun tiang nan fatin rak thu ko. Ka pa zeilam na ka hmai na chiah hna tiin na ka chiat lo na ka ti bawipa nih an ngah lo ti na hmai am ko se ti.

ai ngaihthiam cang amen ka te khan cang muihnak i kan rak tuahmi cu celnak an duh ti ngam lo a fak tuk a fak tuk cucu thil chiata bik tuah zan ruat thil chiata bik tuah lo tuah hmang lo a pom a pom bal lo. Ka khi zong a khis bal lo. Sinain kan chit dele dede ka kam suan. Hai le kan chit dele dede kam suan ka si. A tat cu ka chit ti lo ta kan kalau cang. Minung cu kan kan kan chim sual ni lawng kha a tlau lo. Kanmah in phan ahcun vum khi Nakin mung dai na hon ti nung deu. Kha muihnak ah kan umpi mi ceunak kan luhpi ngam lo. Cucui kan let i Bawipa Jesuh nih a ngaihthiam na em. Muihnak chungmi kha ceunak ah lut zat dih ve ti kan. Curangah ti thiang thlarau na vun kan chim tikah cun ceunak ah kan duhpi. Atu cu Bawipa nih a vun kan hmuhter mi kan tuahmi cu tati khan kan duh khawh ning hin ka kalnak i Bawipa nih a kan hmuhter i ka vun zulh i a nawl ka nai i ka vun ti ahcun ka ruh zong a dam ka thlik zong a dam ka thinlung zong a dam ka nunnak zong a dam ka hmailei zong a dam ka hnulei zong a dam siapa kan hnulei dah hrohol ni kan chim to ti lo ka chim ngam lai lo ka chim ngam lai lo Asinain atu cu Bawipa nih ceunak a vun kan pheh pengmi le thil hmete kan tuahmi tiang chim lo an kho lo, tete khan lo an kho lo. Curang ah zeiti Bawipa bia a pekmi hna cu dikhul a khannak. Whoever lives by the truth, biatak a pemmi hna, biatak a ummi hna cu, di khammi cu dal lai, ceunak an rak zuang colh awk ding, rak zuang colh. Cunak na zuang cawk i di. So that it may be plainly seen. Mi nih hmuh fian ding in taten khan cu. Taten khan cu. What he has done, a tuahmi kha the has been done through God. A tuahmi paoh kha keimah nih ka tuah ti tilang Bawipa nih a ka oih. Bawipa nih a ka pek. Bawipa nih a ka zangfah tiin ka te khan a ti. Keimah nih ka tuah timi hram ti lo. Bawipa nih lam a ka on. Bawipa nih a ka cawnpiak. Bawipa nih a ka chim. Bawipa nih a ka hmuhter. Tin tete in khan tikah cun ceunak an luhpi. Atu dan ah nan sinah ka vun dir i tuk ralthat in bia ka chimmi hi muihnak ka tuahmi ka chim lo.

Kaltak si ko cu mu. Hodah dah ṭut ngam lai? Kan pale an hrin ṭhangka te cu chikkhat te cu a rak i put lo nain ka tiin khan ka sual tuk an ti i an sualnak an si ngam lo. Si ngam lo. Rengun ah kan hnulei kum sawmthum ah khan Rengun ah sawmthum le kum nga hrawng ah khan Rengun ah kan unu pakhat kha a rak hrin ṭhan ciammam i Anih kha mifingpi si cathiam taktakmi, ca a thiam tukmi fingpi, atu kawlam uknak le a sang tukmi ah a ummi si ka cun a ral kha ṭha tuk kaw a vun hrinṭhan cemang cu thiangthlarau le vun chawnh tikah cun cuti ka khan lai ti ti si rengon ah kan pa le pawl lawng nih khan kan nu le cu an ral ṭha ti nih khan thei ve lo i khang sen tein khan ta

A hun ti i pum a ti i kut tlaih ding ka si a tlaih ngam an tlik tak ding pa vial te kha. Sama de nun hi a va le panga a min ang so de. An tlik tak ding. Pakhat te hman nan rat lo kha ti ko ti si. Mai a thun vial te kha. Boi vial te kha. Nan rat lo ti si ko.

Cui biakinn hal ngam ti lo in tiang bakang hal lo chim thang an nupi la ni nan an chan lai an chan lo pai lo pathian hmai ah nun ka khan ngam ti so Laran yang ha se lo an ti pai ne inan khan ti to bi ta kan nan kan tak lai ti so pa belte mui nak chung in mi a homan cheu na kan lu ping lo zeitum na ti no Mitcaw mi nih kan celh lo, cathiam lo mi nih kan celh lo, hrinṭhan lo kan celh lo lawng si loin muihnak kan rak tuahmi zong a kan phur ngam lo. Kan i phur ngam lo, kan langhter ngam lo. Atu cu Jesuh nih khan zei ti? Ni ka dim awk ah ti le thlarau in hrin na si ahcun ti, thlarau, Kan pale nih an ka hal i, Siapa Bawipa Jesuh nih ti le thlarau in a timi hi zeidah chim hnawhchanmi a si hnga? Ti an ka aw. Ti le thiang thlarau ti runau a si a ti si lo. Kan in hal duhmi cu si lo. Ti le thlarau timi kan aw, ti le thlarau si lo ti si lo. Ti hi zeidah chim nu timi ti chim

ziah nih sununpi theng ram dot chim ti pe biapi tuk cu ti biapi tuk ding a biapi che ti le thiang thlarau in nan hrin lo sia cun vancung pennak nan lut kho lo ti cu te ti ma vancung pennak kan lutter lai ti oh ti cu kan lutter kho lai tuah ti pei hmual ngei tuk cu zinna ngeinak si

radio kha sibawi hmanh a dur i khomi cu biaknak in na tum ding ngam lai lengle ti kho lo na apung ngam lai jesuh nih ti ti ti kho nu kan ti duhnak kha lengle ti kan i khol i lengle a thiang pahnih nak um li hoi zeidah ti hoi ti ti mu Ti ding cu chung le thiang seh. Ti kan din, kan din, kan din i kan chung le thla thiang thluam ah zawtnak a thiang, nau in a thiang, thin a thiang, paw a thiang, hnit a thiang, kal a thiang, taksa a thiang, thari a thiang, thi a thiang, thluak a thiang, mit a thiang,

A ze ka nu na ti ma hal hal lo le hal bal na hal lo na thiam lo ti ti hal lo na thiam thiam na ti a ding lomi cu zawtnak phun cikip a ton cawlh lai Nikhat ah tilang li a dingmi cu a zawtnak dam thluam a lang. Siapa nih dah fung in an ka auh i ti ding lo dah kan ti ti kan din i kan din cang kan zun zun lengmang e. Kan chungah tang duh lo e a thli cawt lengmang e. A man ma ka nu va ting law va thli ko seh.

Ti kan dinmi nih khin kan kal a kholh, kan thin a kholh, kan hit a kholh, kan taksa a kholh, kan thri a kholh, kan paw a kholh, kan thluak a kholh, kan mi a kholh cu a kholhmi cu a chummi pi cu na thinlung um ko lai, a chuahmi hau cu chuak dih lai. Ti na din tikah na chungle a kholhmi kha na taksa nih a hmang hlun ti lo. Lengah a chuak, kan zunah a chuak. Siasia pa nang ti na dinmi cu na zun tung lo. Oh, kei cu a thiang cang i zulh na hau ti lo. Kei cu tu hi ti langmi ka din i mu langkhat ka zung bal lo. Lang chung cu tlau lengmang ko. Zei ruangah tiah nan nih ka chung lei kha ti a kholh dih hnuah thiang hnu ahcun ti ka dingmi kha ka taksa nih a ei cang. Ti thiang cu taksa nih a duh tuk aa cuh. Ti ka hmun nih nahin ka mit le ka thlorh le ka thahri le ka thin le ka hnit le ka kal le ka lung le zei pawl kha tamar ma tan sin an si ve cu ti kha an bawh ve cu ka vun an i cuh cawlh i ka dang cang cawlh ka vun din chang an i cuh chang an vun din chang i cuh chang i an i cuh di zun me ka hman lo Laam li ka din ah hin lang khat ka zum lai lo. Siapa nangmah bantuk si kan duh ve ti. A ci cu lo cu pe ding lo kan ti hna cu ti. Kan si khawh ko lo. Thlali thlanga nan din hnu ah nan chule a thumi vialte a chuah dih hnu ah nan chule a thiang cang lai ti nan dinmi kha a thiang lai ti ti thiangmi kha nan sal nih a ei lai sal timi nih khan a cohlan lai

Thlalang si ti loin taksa bantuk tein a ong ṭhan ti si. A ong ṭhan ti kha a luhter. Bawipa Pathian nih kan sal a salmi kha hal si. Sel tete khi innka nei ti si. Thlalangawng ka lawng nei, innka lawng nei, choka lawng nei. Choka tiang cu ka hmu lo nain ka ruah na kal ko bet ta mu. A thawt tuk nain mu. Kan sel kha innka a khar ahcun thlalang a cang i ti lut kho lo. Zeitikah innka ka hal? Ti na dinmi kha na chunglei a kholh chung i hmunthlum chung vialte cu sel nih innka hunter law zun ah an kal dih. Sihnan ti na dinmi kha na sel a kholh dih hnuah na ti a thiang dih hnuah ti thiang te na din seh sel kha innka hun cawn i ti a lak cawn ti a si. Curuangah kan chung le thian hnu ah ti na dinmi cu sen le innka hun dai ti lut lai khati lut nu khan atu sikso te hna dam lai insulin te hna dam dih lai selan dam lai taksa vialte kha ti lut lai i nan kutin zoh te law ti tampi dingmi hna cu nan kutin tiang khan ti lut lai ha lenglei kan i khol i lenglei a thiang i biaknak kan i pum bantuk khan chung le a thiang i thiang thlarau nih an bawk Cuhnu ah tipil kan in hoi i kan sualnak a thiang hoi. A ti lawng bes lo. Lenglei kholh ti, chunglei kholh ti, tipil in ti, lenglei thian ti, chunglei thian ti, sualnak thian tipil in. Voi tampi in ka hal siapa, tipil in in lawlh le ka co lai. Tiah an ka hal i, Ziah, ti ka nih na zin zuat in cu na thei lo maw? Tiah ka hal nain, kan theih ko nain nangmah sin theih ṭhan kan duh. Titin nan rak theih tiang na tipil in nan vanram na phan lai an kan ti. Cu ruangah vanram na phan lai an kan ti caah vanram phan ding sin kan thi lai kan in te lai kan ti tuhi kan ing lo. Vanram phan lai fangah mu thi lai ah in te ding kan ti kan i chiah. Nang nih pei na kan chimh, kei cu tipil men in ahcun nan nunnak a thleng lai, nan sualnak a thiang colh lai. A si na kan pe colh. Zian na rak in lo. Vanram phan ni kan ti caah pei kan phan zok lai ti kan phang i duhsah deuh in tiah kan thial cu. Khi tikah vanram phan ni kan chim tikah khan anih kha thi kan duh ti lo i an kum an thawn. Tikin in khan thawn. Tipil in ka thawn ahcun Bawipa nih ka zaang fal ah ka nun deuh lai ti khan duh cang i zok ka nan duh ti lo. Na nun a thleng lai, na sualnak a thiang lai kan ti an in zok ko. Biafang a dawh tuk. Jesuh nih ti lenglei thiannak, chunglei thiannak, cunah sualnak a khawl, nun a thlen. Thiang Thlarau in hrin, cunglei dah kan hrin i kan hrin ṭhan i Thiang Thlarau ṭhawnnak an chungah lut i kan pumpi hi Thiang Thlarau biakinn ah a cang. Ti le Thlarau hrin. Cu pawl cu Pathian pennak an lut lai i tutan ah pathum te donghnak lei ka vun chim lai i hi pathum te hi vancung pennak ka luh hnuah ka vun pemhmi si i hlan lio ah ka thei lengmang nain ka pem lo Theih lengmang i penh lo timi kha ruahhal si. Bawipa Jesuh nih hitin nan zoh lengmang lai nan hmu lai lo. Nan ngai lengmang lai nan penh lai lo a timi kha keimah bak ka si ko. Ka penh bak lam. Vancung pek kan vun luh hnu ah ka lak theih lengmang ka vun penh ciammam cu hi pathum hi ka penh. Pakhat nak vun chim lai mu.

Meikat nih kan pale pawl nih hi tluk a biapimi hi hi tluk a biapimi hi kan rak pemh lo caah kan daithlang an ti. Din a si. The presence of my father would be. Ka pa ka sinam a ka zoh lengmang timi a ka pem tuk. Cu lawngah ka pa ka sinam a ka zoh lengmang timi a ka pem tuk caah ka pa mit cu muidang zong a hmuh dih, ceunak zong a hmuh dih min caah muinak kaa thut lawngah ka hmuh.

khi nih a kan doh cang. Direction kha opposite kan phan cang. Kurele ah kan zuanter cang. Curuangah kan kuih ṭhan dingah kuih ṭhan dingah kan i zuam lai i ahohmanh cawh hlah u ti. Kan van long kha United Airlines i ahohmanh cawh hlah u ti. United Airlines i

Khua khan zuk ciammam i lezin mei Singapore pa nih I tell you go an ti lady last smoke last smoke vanlawng tla cang lai a zohnak kan smoke sian ti an tum nan kal duh bak lo ṭhut na ma chun ti na kan kham kho lai lo last smoke kan ti kwa kha kan thi na na kan zuk ta lai ti kan thi la ti na thei cang i a dongnak an zuk ta

ka hun thu hna. Ka lung sawt in a thi. Na fapa kom hi ka ti bak in vanlawng a melh caah vawlei cung ka kalnak kip ah ka ṭih dero timi biakhiahnak ah ka tel tawn. Ka pa ka sinum timi ka fian ni ah ka biakhiahnak a fekmi kan pi chuak. Biakhiahnak hi a hawk khotu nun lo ahcun ralṭhatnak kan pek. Atu ah lal ṭhami hna khi biakhiahnak ṭhathang in min sung. Pathian ah decision making ralṭhat tung bia khian cu Korean ralkial hnu ahcun Kawlram lut ning ka ti ti lo ti rangah vanlawng cungah ka pa na fa ka um ka ti vanlawng ka pa le zoh khen Kawlram kal lai i ka umnak kio ah ka pa um lai a ho hmanh an ka tlai kho la timi ka zumh sawh Kawlram para

Pathian fa kan si ve. Kan sinak cu aa khat, kan pekning aa khat lo. Pathian thlangmi vialte Pathian fa nan si ve, kei zong ka si ve. Pathian fapa le Pathian fanu kan si dih. Kan sinak aa khat, kan pekning aa khat lo. Bialong ah, sinak kan i khat i kan pa lungthin ah kan sining aa khat nain kan pekning aa khat lo caah ralṭhatnak aa khat lo. kan penning a khat lo caah kan thinlung ṭhawnnak a khat lo kan penning a khat lo caah ka pa hmai ah nunzia kan pumpekning a khat ti lo ka pathian fa ka si ti kan penning kan i khat lo ruangah pa hmai nunzia kan cawn duh lo ah khat ti lo ha sinak caah khat lo e penning a khat lo cu lawng zeidah ka ti kan sinak a khat nain kan penning a khat lo ruangah Mi tampi cu Pathian fa sinak nakin thluachuah an duh deuh. Mawṭaw pakhat te hna khi an duh deuh. Pathian fa sinak nakin. Inn pakhat te hna an duh deuh. Rian ngan pakhat te hna an duh deuh. Khakha Pathian fa simi ta cang hi a tukmi si nain Pathian fa hman kan si cang. A cu tang inn te hna le a cu mawṭaw te hna rian ngan te hna cu aa pe lai lo maw? Fai tuk lo maw? A nawl na ngei ahcun a bel lo maw? Pathian fa a si lomi, Pathian minung a simi Daniel hmanh pei sal a si komi kha siangpahrang cungah chiah ko cu. Joseph hmanh pei sal a si komi kha Pathian fa si lomi, Pathian minung a simi Faro cungah chiah ko cu. A fa a simi tiah kan chiah lai lo. Cucu maw he te kan zuan hnawh lai. A fa kan sinah peh ni te kan cawi lo maw? kha pathlatnak pahnihnak pahnihnak ka pemtermi cu ka pa fimnak le ka pa ṭhawnnak kha duhsah tein a ka pemter ka pa fimnak ka pa ṭhawnnak ka vun pemh cuahmah i ee Minung lei kha rak i zuam tukmi le mifim, mithiam, miṭhawng hna an i zuam tukmi ka hmuhmi pawl hi ka pa thil le ka pa ṭhawnnak he vun tahchunh tikah van le vale in aa thlau. Van le vale aa thlau. Hi tluk in aa thawmi ka pa fimnak le ka pa ṭhawnnak ka rak pemh le ruangah David hna, bawmtu ka kawl lengmang i A ka bawm khomi nih ka kawl lengmang i tlamkip aa bochan ding. Asinain ka pa Bawipa Pathian sinin bawmhnak a ra lengmang. David cu ka pa ti ngam lo Bawipa Pathian kha Bawipa a ti. Lord. David nih hin Bawipa Pathian nih ka pa a ti bal lo. Lord. Bawipa, zeiruangah? Abraham tefa, Judah peng aumi hna nih Bawipa Pathian hi ka pa an ti ngam lo. Ahohmanh nih ka pa ti an ti lo. Bawipa, kei cu Bawipa Jesuh nih ka pa ti a ka pek. Jesuh nih Pathian fa sinah a ka pek. Vailam cungah thisen a ka cawk. Ka pa ka ti kho. David nang le tam tuk bak a rak san ko. Leinelnak bang ah a san tam. Zohsetnak ah a san tam. Tipil petu zohhannak ah a san tam. Ka pek. Nan nih lawng nan si ve ko ve. Sian kan pen ning ah khat ko. Pathian fa si nan Israel kan pekmi kan co cio ko nain kan penning a khat lo caah kan pa fimnak kha kan zoh hnawh lo kan pa ṭhawnnak kan zoh hnawh lo kei cu Rengun ah tukom mi tangka lei in ka pa fimnak pa ṭhawnnak lei kha zoh hnawh loin nawlngeihnak ka zoh hnawh nawlngeihnak ka zoh hnawh tikah Rengun cu nan theih bantukin kan hnulei kum kul chung le kal kut dak dang um lio khan AC te nan set lengmang ralkap nih an kan luh hna lengmang an kan perh lengmang i pum hlau an kan ti thlatam hlau an kan ti biakinn sa hlau an ti baibal siang tuah hlau an ti khrihfabu del hlau an ti thlacam hlau an ti mikhual ngei hlau an ti a phuang phun an kan phih sian kei cu pakhat men ka thi kho lo le ruangah ka pa fimnak ka pa thonnak ka bochan i ka fian tuk Zei ka ti? Zapi nih pum hna an ka ti kaa pum. Kan i pum le na ka rat hna na kan au. Zia nan i pum. Zia kaa pum lai lo maw? Dina. An khro ha. Zia nan i pum. Zia kaa pum lai lo maw? Dina. I pum hlah kan i ti lo maw? Oh. Nan ka ti maw? Oh. Nanmah nih maw nan ka ti? Oh. Ka pa nih i pum la ka ti su te. An sawh hna. Kami ah thiam hna le. An sawh hna. Ka pa cu bu chung hmun i tan suainak a let tam bang an deu mi si. Bu chung hmun i a beng le aa teng ko lai ti. An sawh hna. Na ning bawipa cu aa teng ko lai. Ka pa nih hmumla ka ti. Ka pa fimnak.

Baw lungpui in kan in doi le thong in thlak lai ding. Thong in ka thang ka pa nih a chim thong in na na pum lai ka ti ai. Di lu tu kan ia lam si ba ran. Nangmah ca cun a lawng mi pem lo hi. Hun ha lawng te pe na ngei ko hin tu o ka pa nih hman ha ka pe ni. Thong na ka pum lai thong tla mi vialte Khrihfa ni tam hi lai. Ka pa nih a ka chim.

ka min cu si lo thlarau ka zoh ka pa na finmang thong na ka hman khi hna khi an ra lai kan in hna let thik tung khi an rak phan lai ka kan cia hna se no ka te kan van ra lai let thik tung ka khin rak pan let thik tung rak hna na se cia hna se no ka te kha ka pa fin na ka hman ka pa thon na ka hman no ka te cang ka zo ka zo An ra na le ṭhitung tiang rak khan i an dir an dir an kir ko. Testo. Vun test le. Vancung pen hna zun le Tesla zun na thei lai lo, na zun lai lo, na pet ne nam lai lo. An kir bi ko. Anak lut lo. Te da si ka pa kha. Nangmah tluk a fimi hong an lo. Nangmah tluk thawmi hong lo. Na fapa nih na nawl ngaihnak ka hma nih a cang dih. A hon le tuah. Vancung mi nih an khamh ko lai cu. Vancung in khamh ulaw cu hitin na theih khawh, a ze Baibal nan rel lo maw? Kei a fapa ka si nan thei lo maw? Balam kha vancungmi nih lampi ah a rang he vainam he an mawh i Balam nih hmu loin rang nih a hmuh i rang nih cun vancungmi a ṭih tung nain Balam nih a ṭih lo kha. Profet Balam nih vancungmi a hmu lo, rang nih a hmuh. Ram hnikum kha.

Zeitik ah dah na nawl ngaih lo bawm bal? Na nawl ngai zung lo ko lo maw? Tiah ti kha. Rang hmanh nih nawl ngaihnak kong a chim. Rang nih balam kha na nawl ka ngai zungzal ko lo maw? Zeitik ah dah na nawl ngai lo bawm bal? A ti. Rang nih bia chim cang. Rang nih bia chim timi cu a ṭhet lomi nan thei lo. Balam nih a tu na ngai lo an thah lai. Rang nih a ti na hmailei zoh tuah. Rang nih a fial hnuah Balam cu hmailei zaw vancungmi cu vainam he an dir khawh. Bia kan chim kho ti lo. A ohrangmi lal a tlau dih. Kan thah lai, kan that sual lai, a ti mi Vancung min zeidih an bawmh awk? Rat nih ka khan. Mit nih a hmuh lo ahcun ral a ra thami daithlan ruang ralṭhaṭha cu biatak a rat tikah an dai an ralṭhat lai. Bawipa nawlngaih ruang ralṭhat cu biatak a ra chinchin an ralṭha chinchin biatak a ra chinchin an ralṭha chinchin ceunak ah an lut chinchin